adwa nanyisi gimoro ka nono kik imiya gimoro amba- be kik imiya kata pesa Aya. ang'e ni in gi pesa ni chamo msara inyalo miya kata mana siling mia mondo adhi anyiewgo gimoro batho kadhowa kik imiya gimoro amana kawuono adwa nago ni mbaka nono Aya. Aya.
Chakwa. bwana matthews bwana Eh, Koro ne gichako mbaka.
To kel story moro nawinjo kamoro ma kitang'o. Bwana dhi katedo kare, ah bwana kare pod pod ok wanyal dhi katedo bwana. Eh, Bwana an- In ok inyal an- an pod an an an bachela bwana. eh, Mwacha gima neno gi wang'a. eh. live live kama jirandwa manodhi nyathi jirandwa manodhi ka tedo madhe dong'e madhe manie plod wacha Ah, ma ma nyare mane cheng'isi ni nyare nyare nyare moro ero mel rekoda ni luonga ni ni onyuse oh ah oh ah Eh, ni nyare no nyocho dhi ka tedo mwa dong' nyare no nyocho dhi ka tedo Mm. adong nyare no aneno ka oseduogo to ibedo ka wuoro ni kare ka tedo ni machiegni marom nade kwana kose ang'o matimore kuro Mm.

Koro o- igoye kret achiel Look, eh? a- amiye mkirita chel wametho wametho wametho koro ing'eni koro ji funguwa Afungua roho. koro ng'isa ufunguwa roho koro pimona kaka katedo kama lich Ah, bwana mana macha ta ayudo kaka katedo kama rach katedo kama rach ma ka nitie joma pod ni katedo to wuog awuoga with immediate effect Ah, ah, ok inyal wacho. Ah, nani?
Ni katedo gi kuma rach mana. bwana kamisa ndiji
awinjo ni bwana nyako cha nonyisa ni bwana en gima nogole ka chuore Mm. koro ni chuore chuore orome bwana eh bwana chuo moko dhi matek bwana ye yadi mon chendo but chuo moko be chendo Mm. bwana ni ng'ato koro en ng'ama duong' odagi luok ni en ok oluokre Ah, chuo. Bana, chuo ng'ama nyalo. bwana ng'ama ne jo iwinjo ni rwako nyaka sut bwana rwako sut maler bwana kamina orwake sutno Mm. to to kinyasa mar jagolo sari vesti mane orwako two months ago Eh. Yesu ni bo- bo- iwinjo iwinjo ni bwa- ni en wanyimo bwana ng'ato wanyimo sa adek otieno kodele Wanyamumira. Oh, oh, oh, oh, oh, ah. Wanyamumira mira nowuok ogolo ok otema. Mm. To bwana en- bwa- odwa ni mare modwa ni obedgo ewi dhako bwana. To ndofu Ni ogogo mine. mbaka ewi dhako. Mm. Mano gima chalo nade bwana. Ng'ato samoro nigi ndovu to oluongore ni ndovu ku. Nene iluonge ni bazenga ni en ok ong'udh ndovu.
Eh, bwana ndio maana eh, ukataka hata ngato kisi kidogo bwana. Ime. Bwana bwana ikizo ikizo mpenzi wako ni gindofu dhoki. Mm. Ndio maana mpenzi wako mere bwana. Bwana nyathi nyingine pimo na gino to ywa. Mm. Ukona ukona ne friend ne moro to koro gima nogole ken, gima nogole marriage. Bwana ngacha koro kuoge, ngacha koro dake jikon. Yeah. Kitchen kore modake. Eh, Maybe en ja TikTok.
Ok en ja TikTok. Mm. Be en ng'at moro ma kwiny malich ma weche TikTok go be en ok odwar. En aena ng'at moro ma be ok one mipira, en ok one mipira, ok opag bol, ok oja siasa, en en aena e ot kanyo kichene moywe. Ah, ah. Ni bwana koteri gima mit ni en motoko. Ni moro awinjo fre moduogo pimo na machato machato be macha naneno. Ndalo moko nadak Nax, Nimar Nakuru, Nai. Oh. Eh, bana nadak Nai mang'eny. naye Naivasha kose Nasa? Naikuru.
Oh. Nai- Naivasha mang'eny. Ah, onge kaunti machalo ka Naikuru. Naikuru County nitie bwana kata kipenjo.
Bwana wadhi waluro ka bwana nyako cha odhi opimonwa ni en gima nodhi ogole. Ala. Koro. Mm. Norome gi kuja gi. An- Kanyo to en ema norach. Narowe gi kuja En juu. kuja juu, en kuja juu mar okombe, kuja juu, kuja juu. Ni bwana ne ng'acha ni en sita ni sitaende mag mag mag dhawo gotieno goeko. Eh. Nini bwana jomo jomo kedo nyaka dhawo.

to dong' dok kuja kuja juno wa. Ah, to be nitie moko ma be koro kisekujo. Jomoko be dwa bedo mar kuja mar okombe. To Eh, ai to moro nawinjo. mm. Macha to koro osiepna moro ma jakisii ma Eh, nong'is. ma ibero oporo mera. Oporo mane?
Eh, Oporo mane eh, kosago ni kare wago ni moro mopogore mar jakisii nowe. Osiepa moro ma bilionea. eh. Noriembo dhako. Ne dhako luoko ne rech gi sam.
Eh, mano dhako maler bana. Eh. Mano dhako maler bwana, Mungu anapokuja jambo la dhako maler ile no bwana. Well- Dhako japo dhio mako ne apilo ngise niya, anatemo roko leta video mana. Na luok rech ta video ka rech pod dum na mana rech. Na luok rech to rech dum na mana rech. Nodwa ni rech odum ang'o? Odwa ni rech mondo koro dum dum dum gimoro mamit. Nondo go e perfume wa. Eh? Ogo rechno perfume.
Matthews kare une mu- une muketho gine une muketho marriages kwa. une mugolo advices mag mag tiyogo perfume gine Donge ok odwa ni rech odum? Otim nade? to bwana moro nawinjo bwana nitie lewni moko onego odonjo e bedroom bwana macha to rach bwana ng'ato orwakore ka gima odhi thodho kich wayie yie ni idhi thodho kich ndiyo but but hey, Ani!
Ani! ni ja ogudu mok gol ogudu kata ni mane kata nindo to adwa mana timo timbe maricho to ok ogol ogudu Eh, ni kwana ng'ato obiro gi obiro gi obiro gi gambut Onindo gi gambut. otimore kisii molande tibi Gima notimore malich molandi cha ema ni nok iwinjo e ndalono. Ah, na nawinjo ni no, onindo gi gambut gi jeans gi, Moro- gi t-shirt mar Eh, kirene eh, moro bende ni akia ni akia ni en- ni en oa utali utali kole nyako moro Mm. nyar wasungu moro akende en nyar wasungu ken nyar oria moro story gi to indika ndika e internet an ing'e ni an achambwaga gik moko e twitter Mm. Bwana Gicho ondik live kama ni nyako cha bwana en koro noriembe ka tedo. Ni- Mm. Ni ni ni ni nochielo nodhi ochielo bambo fry. Obambela. Ochielo bambela fry omera modonjo go kanyo omera to penje ni nini nini ni eh bwana ka tedo kare pod tek. The doctor tedo tong.

South Africa kocha. Wacho nade? Ni ma vijana ywage ground ni ma sponsors mayo gi nyiri mabeyo. Nyiri timo attachment ka sponsor. Ah. Eh, dong ji bwana dong kuno ma vijana onge pesa minyalo nyiewo godo simu gi ma vijana be dicho. Idhi yudo pesa kar midhi idhi spoil go eh, demni in kod kigolo ma boys oko ni udhi madho mzinga ji ng'ogore ji ng'ogore malich. Magi ni in the best kuom demni.

Iwako ni swa sa sumani. Bwana ai na ka bwana sego mbaka mang'eny ma koro ng'ato nyalo paro ni wiya tin. Wiya tin ka. Ah, wiya ok tin.
Tang'o omiyo ma boys moko nyocha yanya kamano kuwa. Ah, wiya ok tin. Chieng' moro ing'era biro golo dhawo. Bana in ng'ama nigi experience bana. Ing'eni kaka experience ni osekonyo ji?
To pare naleng' ga aleng'a ok adwa bedo daktari. Ema eh, iwinjo ni friend na moro dem moro ne kasa. Mm. Ni ni onyulo ok ibed abeda daktari dichiel mondo ichak ichuoyo wa. Nodwa ni bwana bwana mano gima ok anyal timo bwana. Ok, dachi- eh, ba- Nonro kibeda beda daktari dichiel mondo ichak chuoyo wa. Apenjo gi ni dwani mondo ayaw osiptal mondo achuowu. Gino ne dit na bwana maduga. Ma bingeni gin nade na mabele alepot an yo binam. eh. An tindo kwala koda kamano. Ah, lakini nidwa chuo mm, ah, ditamri ditamri Niwinjo ndalo moko mana dhi osiptal ma yudo ka sindan orumo ma jogo nochuoya gi pala.

Bwana advice amiyo jogo. Mm. Iwinjo. Ng'ama ok dwa dak ok dwa dak.